Sik fit in an pah hna lai. Mah kha ve law mino kha uh, kan pum kan thok hlan deuh ati. Hmaizarh nazarh deuh deuh khan uh, kan tam deuh kan i pum thlum ah tik tikah khan kan thawk ka kha sik fit do um te na lai khat chung hrawng cu he apum ngam in um lai apum ngam lomi khan um ve ko lai i apum ngam mi vel kha kan pum tin lai hai kam pa le hnan chan an pum an on tikah khan nana in guideline ning khan kan um sari na lai i mah tikah khan kai apum deuh mi pawl ni khan lam kan puh sak te na

ah thlalai in khan kan i pum kho ti hna lo. Tuhi thla khat le cheu March thla zong kan di, April thla zong kan di, Bawipa thi zong tihin caan kan hmang hna, Bawipa thawh ṭhan ni zong tihin minung zapi tein hman ding voi dang kan hmang tawn hna in zan riah hnak le dum kan dum ṭi tawn hna nain song chu kan thon lonh dih Khrihfabu Pathian nih a kan dawt in hin ni tiang him tein kan um i mei thla a zarkhatnak tiang zong thawngpang ṭha te he him te he lam ṭha kan hruai caah kan Pathian min kan thangṭhat a kan khamtu a kan umpitu a kan humhaktu kan Pathian si i vawlei cungah nihin hi lockdown cio cio ko hmanh ah kan i dang ngai a dang cu ei awk din awk ah lungrethei nan um sidin awk hmaihuh awk uh, ngei lo in lungrethei da tammi an um i lungrethei tampi an ummi lakah kan nih pathian nih kan dawt i lockdown kan si in chung te kan um kan ti ko nain uh, cozah lei in bawmhnak te zong um uh, rawl ei le dinnak zong a bawmhnak te um tete hin kan um hna i uh, pathian nih kan fanu kan fapa zong a humhak hna uh, kan nu kan pa upa deuh ti zong lam a hruina nin ni tiang damnak he lamtha kan hruai rih ko ca hin kan pathian min kan thangthat ko akan do akan humhak tu mah pathian si ko ca hin amah sin tu ah hin thazang thar la mang rih ko hna si i zarkhat chungah kan rian tuan nak kong ah zetin dah rian kan tuan than lai zetin dah nazi kan cin than lai zawt nak hna dam deuh khama tlau deuh khama zetik tan on than te lai zetin dah kan fala siang kai than kho lai mo thala zetin dah kan um lai zetik tiang dah ka chan kan sau lai tia zarkhat chung lungretheihnak, pumpucawmnak, khuasaknak an um hna. Phunphun khuaruahnak, ah stress a ngahmi zong minung tampi an um. Asinain hin ni cu Pathian kan thangṭhat ni si. Pathian nih zeizong vialte a ser, a ser i nihin cu aa dinh ni sermi mi hna nih hong ka thangṭhat u a ti ni si. Thluachuahnak zong kan pek hna lai a kan ti ni si. Cucaah cun a cu caan thengte zongah Khrihfabu hna kan thinlung in ka ong cio hna usih. Bawipa sinah kan thinlung kan ruahnak chia hna usih law amah sinah thazaang lak ṭhan dingin vun kan sawm ṭhan hna. Bawipa nih damnak a kan pek ko sia cun hitining in kal sia cun a caan rauh hlan ti zongah hmun khat tiah Bawipa nih lam a kan hruai lai kan i pum kho lai ti zong kha zumhnak kan nei. Bawipa sin tu ah hin kan thinlung kan ruahnak chia ṭhan in thazaang van la ṭhan ṭi ko hna si ti kha van sawm kan duh hna. Kan from kan pum hram thongnak ah Bible ca ka van rel lai. Psalm fungza le fungthum cang thumnak kha ka rak rel lai. cang thumnak le cang linak. Ka sualnak vialte kha a ka ngaihthiam i ka zawtnak vialte kha a ka damter. Thlan chungin aa ka khamh i dawtnak le zaangfahnak he thluachuah aa ka pek. Cathiang kan relmi Bawipa nih kan dihlak caah thluachuahnak kan pekpiak ṭhan ko seh. Sicun kan zapi tin thlacam hna sih. Dawtnak ve ngein aa khatmi kan biakmi Bawipa kan Pathian minung kan nunnak kan zawtnak kan damnak vialte zong vialte hi nangmah kut cung a um mi si bawipa zarkhat chung khrihfabu hna kan um kan ṭhut diarnak kan khuasaknak ah nangmah nih bawipa lam ṭha na kan hruai damnak le thawngpang chia chungin na kan humhak rih caah Bawipa kan i lawm i na min kan i thangṭhat ko. Hi bantuk damnak kan hmuhmi na thluachuahnak kan hmuhmi vialte hi nangmah kan i hngalhnak, nangmah sunparnak kan hmuhnak ah Bawipa thua rak kan chuahpiak ko. Maw Bawipa hi vawlei na ser ni ni zarh zarh khat chungah Tutan ni thiang ni zong ah hin dam tenak an phantar i Bawipa nihin hi nini thiang ni si an zumtu hna nia sermi minung hna nih nangmah kan i thangṭhat i nangmah kan i fuhpanh ni a si. Vawlei ah Bawipa lungretheihnak kan pawng kan kam ah zawtnak fahnak thi le lohnak lungretheihnak phun zakip chungah Bawipa kan um i atu caan theng te zongah Bawipa na hmaika kan rak ra kan thinlung kan ruahnak vialte Bawipa nangmah sinah kan rak put Bawipa thilrit miler theimi hna ka sinah rak ra tu a kan ti tu nangmah na si cu kan thilrit ah cun Bawipa na hmaika kan rak ra nangmah le Bawipa hi bantuk ni thiang ni ah Na sermi minung hna kha nangmah nih thaw thluachuahnak na kan pek i nangmah sin Bawipa thazaang kan hmuhnak si i cu kan i pehtlaihnak cu Bawipa nihin ni ah thar chuah kan i tem ṭhan tik zongah Bawipa nihin ni caan kan hman hnga dingmi vialte nangmah nih kan telpi law Bawipa kan umnak cio hmun ah nangmah sinah Bawipa thazaang a la khomi kan si khawh nakhnga nihin chun caan kan hmannak Na Baibal ca kan relnak na sin i thla kan camnak, na sin i thangṭhatnak hla kan saknak siseh, chawlova in an thangthuttu hna siseh kan tuahsermi vialte nangmah thlawra kan chuahpiak law Bawipa nangmah sunparnak ca si ko seh tiin kan caan a hramthok lai a dongh tiang nangmah kut thiang kan i chanh. Khamtu Jesuh min thla kan cam, kan biakmi kan Bawipa le kan Pathian. Amen. Cucu prayer worship nih a kan hruainak sarih lai. Hello. Atu cu a dir khomi kan dihlak in biak an chawmi zong kan dir la le ma sin in cia ui a ummi hna Pathian thangṭhatnak a kan sa la la adu na dumnak cio in dir kho si ve ko. A hmasa bik ah a

mah lawng hi ṭih ding a si lo a dang coronavirus hei dam sela a dang ah vawlei si bantuk in harnak caah kan tong ṭhan la mah lawng si loin kan pum dam lonak lawng si loin khi lungchung dam lonak hrim hi a hlei in atu lio ah mi tampi nih an ngei mah vialte chung zong ah damnak a kan petu cu Jesuh si a lenglei ahcun a dampi kan lo ko la na te a chunglei kan zawtmi zong se a lenglei kan zawtmi zong se Jesuh lawng hi damnak se mah bantuk in damnak minung taksa sinak cun damnak kan hmu lo timi kha a lo ko la sinaten Jesuh lawng nih hin mu hnangamnak le damnak tatak a leng le i khi a rawk mi a zaw mi kan lo zongah lungchung tatak i hnangamnak le peace damnak a kan petu cu Jesuh le lawng a si atu cu Khrihfa labu zathum le som zathum le somli ka kan dilak in kan sa hna lai

Kha sile kan zapi Pathian sinah lunglawmhnak bia chim hna usih. A liannganmi Cungnung Pathian tuzan lei na thawhṭhan i zongdam la lawm te na kan phanhter i hi ram hmunhma ka Pathian na dawtnak le ven lam na kan hruai rih caan ah min kan thaṭheih na cung tampi kan na lawm. Sunpar lengannak ca zungzal nangmah ta si ko seh. Ka Pathian atu lio vawlei cung sining cang vialte cu Pathian na theih dihmi si. Hi lio ah kannih Lai miphun mitlawmte zong ka Pathian American ram ah nangmah le na vel na kan kilveng i nangmah nih hrawngṭha bantukin ka Pathian na kal king kam i ka Pathian nih ni tiang dam na lawm tein ka Pa minung tampi na kan chiah hi na vel si. Nangmah nih rak kan umpi rih ko ka Pathian nangmah nih ka Pathian rak kan bawm rih law hi tlangrai chung zong hin ka pathian hi miphun tlawm te hi kan him bawmnak lai ka pathian nangman a vel chon sin ka pathian na zung zan rak rak rak da don nak nu ko chak lam rak hrul rak ram pi zong zal ko te zang fa kan no chu long salo ka pathian zu zan lai chan tha chan sung loi zong ka pathian ho minung tam pi chu ka pathian ren tun hol kho nak tha zang na kan pek ka pathian swingon chova tam pi na kan pek ke cu chung cu nangmah sinah ka pathian lom thawn si se chiura chip kan se ka pathian aro pi minung tam pi num hin cha chong thla ka cham nangmah ni ka pathian lungthin chunga ka pathian thong la fek te in ka pathian rin tun peng la o singun chowa ni kan pek mi vialte i ka pathian lom thaw se chiura chip kan se nangmah sin arak pi khomi funu fa pa kan sin tak lam pi zungzal nangmah ne film ra kan chim lo ka pathian nam lam hruilokmam rak umpi ko tiah zaangfah kan nawl. Aw liannganmi cungnung Pathian kan van kalnak cio ah ka Pathian nangmah nih rak in kilveng. Me hmu ra an seh hmu lo ra an seh nangmah nih rak in khamh nangmah rak umpi zungzal ko tiah ka Pathian na sinah zaangfah kan nawl. Cu lawng si loin tuchan lei nangmah sin i kan hmuh hnga ding suingun chawva vialte he ka Pathian ka Thiang cungah thar in ap buin Khamhtu Jesuh Khrih bochan lung lawm bu ten thla ka cam biak Pathian ka pam.

Nihin Zarhpini ni thiang Meithla nih thum, thonghnih le kum kul dam le lawm tein kan phaktertu kan Biak kan Pathian a min thangṭhat um ko seh. Tuzan lei caan ah Georgia Chin Baptist Church Biakinn thiang ah amah Pathian bia hmunkhat te hrawm ṭi ding caan ṭha kan petu amah thangṭhat kho ding in damnak kan petu kan Pathian cungah lawmhnak tampi kan ngei. Hika biakinn chung a rak phan khomi Khrihfabu ṭuanvo ngeitu pastor Khrihfa upa kan fale mino hna nan dihlak lunglawm tein kan don hna. Biak na phan kho lomi inn cio in online in pumhnak a hrawmmi zumtu pakhat cio hika pulpit cung in nan kut kan tlaih hna. Bawipa Pathian nih thluachuahnak pe ko hna seh. Atu hi Georgia ah ka phaknak Masthla nih kul in nili ah ka phan i zarhpini a voi ruknak ka hman si cang. Uh, a tawi ngai rua ka ti nain a rak tam ngaingai. ka um hi kai thei manh lo. Thlakhat la cheu bak ka rak um cang. I cu chungah cun zarhpini voi ruk kan hmang i uh, zarhpini voi ruk kan hman chungah hin atu hi a voi thumnak. Cha pastor le Khrihfabu ṭuanvo ngeitu kan pale hna nih thawngṭha biachimnak nan kan hmanter ṭhan caah lunglawmhnak tampi ka ngei. Voi hnih thawh ṭhan ni pin khan cun keimah zong ka dangdang ka kal rua lai, ka ṭhil rua lai tiah ka ruat nain ruang tampi ruangah kal ṭhan loin tu ziar zong ka um i nihin zong hi hi bantuk tein a sunglawi tukmi caan Pathian bia chim phuannak caan nan ka pek ṭhan caah hin lawmhnak tampi ka ngei ti kha lunglawmhnak tawite van chim ka duh. Khrihfabu nan rianṭuannak nan i timhmi nan program ah Bawipa nih umpi hna selaw lam hruai hna selaw thluachuahnak in pe ko hna seh. Atu caan chia caan har lak a si ko na tein Khrihfabu tlawmte kan si ko na in rianṭuantu reprai te khuakhan lairelnak thawng cat lo tein hika hmun ah hin Pathian bia kan rawm kho hna, kan pum kho hna. cu vialte zong cu kanmah thil ti khawhnak pakhat hmanh ai tel lo pathian a kan umpinak pathian lamhruainak thawng si bawipa min thangtha si ko seh tuzan lei caan ah kan dihlak ruah ṭi awk a ka duhmi Bible ka thimmi hmun hni ah si lai i cu hmun hni cu a pakhatnak a rel ka duhmi cu thawh ṭhan lio i kan relmi thawh ṭhannak kong a doknak te kha a si lai i Korin kuat khat Korin cakuat pakhatnak dal hlei nga Korin cakuat pakhatnak dal hlei nga a sau ngai ngai cang sawm nga le cang riat tiang a si i kha cang sawm nga le cang riat te lawng lawng kha ka rak rel lai cang sawm nga le cang sari tiang kha cu thawhthannak kong lawng te a si i cang sawm nga le cang riatnak te hi Khrihfabu Pathian he kan i pehtlaihnak ah a herh tukmi a biapi tukmi in a ruah ruangah Paul nih a rak peh chihmi te kha si kan rak rel lai kan Bible kan kau dih si cun cang sawm nga le cang riat cu caah ka u le ka nau hna fek tein dir u law zeihmanh nih in ṭhial kho hna hlah seh bawi parian teimak tein nan ṭuannak ahcun i manh lo ngai in um zungzal ko u bawi parian nan ṭuanmi cu alak a si bal lo ti kha nan hngalh. Bawipa rian nan ṭuanmi cu a lak a si bal lo ti kha nan hngalh. Cun a pahnihnak ah Kolos cakuat Kolos cakuat dal thum Kolos cakuat dal thum cang kul le cang thum in kan rak rel lai. Zei thil nan tuah paoh ah Minung caah si loin Bawipa caah ka ṭuan ti lungput ngei in nan lungthin dihlak in ṭuan u. Bawipa nih nan ṭuanman an pek hna lai kha philh hlah u. A mi ca i a chiahmi laksawng kha an pek hna lai. A rian nan ṭuanmi bawi taktak cu Khrih kha a si. A rian nan ṭuanmi bawi taktak cu Khrih kha a si. Pathian minung a si. Kan relmi cathiang Kan dihlak caah Pathian nih a thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Tuzan lei caan ah hin atu Bible kan rak rel bantukin a tlangpi in chim ka duhmi cu thawhṭhan kan tuah lio ah khan thawhṭhan zarh kan hman lio ah khan thawhṭhan kong thawngṭha kan chim i Khrihfa kan zumhnak ah kan i hrithruainak ah mithiang Paul nih a biapi ngai na ruahmi thawhṭhannak kong kha caan um chungte tawite in kan chim i thawhṭhan hnu pin lei ah pastor zong nih Khrihfabu he biaruahnak Pathian bia in thazaang peknak in ngei ṭhan i thawhṭhan nunnak a hrawmmi hna nih kan nunning kha zarh hnih chung thawngṭha kan chim. Atu zanlei zong hin van peh ṭhan ka duh rimi cu cu thawhṭhan zumhnak a zum i hmunkhatte aa pummi Khrihfabu hna nih Khrih le Khrihfabu caah teimak chuah tein Khrih le Khrihfabu caah teimak chuah tein kan nunnak kan caan kan hman i kan i peknak hnga ding caah hi Baibal ka relmi pahnih cherhchan te hin ruahṭi ding a sawm kan duhmi hna si Hi Khrihfabu kan timi hi a tawi tein kan zoh ta lai i Khrihfabu hi Biakam Hlun ahcun anmah Hebrew holh in ka hal tiah a si i cucu a sullam cu Pathian hmai i aa pummi Israel miphun ti kha a si. Pathian hmai i a pummi Israel miphun ti kha langhter duhmi a si. Biakam thar ah ka record in zeitindah hman kan ti si cun kuriat kon tiah a ti i bawipa nih a ngeihmi tiin ti khawh a si. Cu lawng si loin ecclesia tia zong in ka record in a si i ek cu chung in ti si Galatia ti cu auhmi tinak kha a si. Cucaah Khrihfabu cu tinhmi ngei in Pathian nih Jesuh Khrih min in Jesuh Khrih hmang in a auhmi, a thimmi, thleidanmi le amah Bawipa nih a ngeihmi tinak a si ti hi Khrihfabu tawite in a sullam te kha van langhter ta ka duh. Hi nihin ah American ram ah kan miphun hawi Khrihfabu tampi kan dir i Khrihfabu dirh cu kan foih ngaingai Khrihfabu a ṭhen a rang ngaingai a karh a rang ngaingai minung cu kan karh tuk lo nain Khrihfabu cu karh ngaingai Khrihfabu hi vawleicung khuazakip a kal lo miphun vialte kha a ka zultu va ser hna u tiah Jesuh bicahtak si bantukin Khrihfa siter cucu a kan fial mi si Khrihfabu bader ning tu hi cu Bible cun cuti ngai cun chim lo nain Khrihfa kan sin cun bu um hek Khrihfa bun kan kan um kan thut dir her cha khan kan um na chewa Khrihfabu hi kan dir hna i ni na hin hi ka Georgia Atlanta khawchung zong hin kan lai miphun nih dirhmi Khrihfa bu tampi um ve cu chungah Georgia Chin Baptist Church zong hi ai tel ve mi kan si caah nan si caah hi Khrihfabu hi nan thoknak zong hi a sau rih lo mi si thong hi la kum kua thok mi a si tika hin kum hra kum hlei khat te lawng a si rih mi si caah hi Khrihfabu a ummi hruaitu vialte le zumtu vialte hna nih Khrihfabu hi atu a kan fianter bantukin minung nih kan thokmi si lo minung nih kan dirhmi si lo amah pathian nih a dirhmi si amah pathian nih a thokmi si a zumtu hna hmunkhat te aa pummi hna pathian biakṭinak a si ti hi a hmasabik ah kan fian hau Kan fian lo a si ahcun hi Khrihfabu hi keimah nih ka thokmi si, keimah nih ka derhmi a si ti lungput kan ngeih si cun Khrihfabu ah Khrihfabu a dam lai lo i Khrihfabu ai tinhmi rian ah a kal kho lai lo ti hi kan ruahta awkah i hmaisa te ah van chim ka duh. Cucacun hi Khrihfabu hi hi Khrihfabu chung ummi kan dihlak Pastor thok in chairman thok in riantuantu vialte zumtu vialte kan dihlak nih cohlang ko slo ti ka duh mi cu Georgia Chin Baptist Church Georgia Khrihfabu hi Bawipa Pathian nih a kan thokpi mi si Bawipa Pathian nih a kan dirpi mi si kanmah zumtu minung nih kan thok mi silo kan derh mi silo ti te hi must be ka kan thinlung a chia kho hna slo Cunicun kan Khrihfabu ngan a damter lai i kan Khrihfabu ṭhanchonak zongah hmailei ah kar kan hlang kho ko lai ti hi tuzan lei caan te hin Pathian bia in Khrihfabu kong he pehtlai in thazaang pek le forhfial le cah kan duh bikmi hna a si. Hi cu caah cun nihin ah hin Khrihfabu chung ummi zumtu pakhat cio nih pastor thok in riantuantu vialte nih kan ruah awk ka duh ngaingaimi cu Khrihfabu hi Pathian nih a dirhmi si ti hi a biapi tukmi si ti kha thei zungzal ko hna usih. Pahnihnak ah, keimah kai tel lo zongah Pathian Khrihfabu cu a rawk bal lai lo ti hi kan lungput um ti ka chim ka duh. David Livingstone, missionary a min thang ngaingaimi pa nih a chimmi cu, keimah kai tel lo zongah Pathian Khrihfabu cu a rawk lai lo tiah a ti. Keimah pumpak ka tel lo zongah ka ṭuan lo zongah Pathian nih a dirhmi Khrihfabu cu a rawk lai lo. Nain ti asinain ti ka si ko. Nain kai tel lai ka ti ṭung i ka biatak lo le ka daithlan ka tha a thut i rian ka upat lo ruangah a rawk kho ti kha fiang tein an hngalh. Cute cu a biapi ngaingai. Keimah kai tel lo zongah ka Khrihfabu DCB hi DCBC hi a rawk kai lo. Pathian nih derhmi si a nung ko lai, a cawlcang ko lai. Sihmanhsehlaw kai tel ve lai ka ti ṭung i kai pumpek lo, kai biatak lo. Rianṭuanmi rian fialmi ah cun zumhnak lei ah Pathian biaknak thangṭhatnak lei ah zumtu pakhat cio nih i biataknak kan ngeih lo a si cun hi Khrihfabu hi a rawk kho ti te hi kan thinlung a chia hna u sih law i Georgia Chin Baptist Church hi a dir cang Pathian lam hruainak thawng tein Atlanta khua um ve cang cucaah fekfua tein dir khawhnak hnga ding ca Khrihfabu chung i zumtu pakhat cio hi i bitak hna usih i pumpe hna usih ti kha cucaah Khrih le Khrihfabu ca hin teimak chuah tein tuanṭi ko hna usih tuan ti ko hna sih pe ti ko hna sih chim ti ko hna sih pathian bia ti ko hna sih thangthat ti ko hna sih cucu zumtu kan rian ngan bik ko ti te he tu jing caan hin van fian ter ka do le chu happy time bible kan rel mi akhan ka be ram zong ka chim chang ban tokin mi thiang paul ni hin khrifabu ki phi ader ve pathian umpi lang khoi nak thon khrifabu thok ve ader ve chu khrifabu athok mi ader min ha chu thila be pi mi hi athai tar lamang ha cha kuat lamang ha Korin Khrihfabu zong hi a dirhmi si, a thokmi si. I cucu Khrihfabu cu an rawhral lonak hnga ding caah a pakhatnak ah Khrihfa kan zumhnak hrampi simi thawhṭhannak kong hi ceilak te a fianter. Thihnu thawhṭhannak kong hi fiang tein a chim. Cucu thawhṭhan ni ah kan chim cang. Cu a changtu ahcun a biapi tuk in a ruah ṭhan rih caah caang sawm nga le caang retnak tiah Sawm nga le pasarih tiang ka thawh ṭhannak kong si sau nga le pariatnak tiang te ah khan atu i kan relmi te kha a chim. A chimmi cu atu i kan rak rel cang bantuk khan cucaah ka u le ka nau hna fek tein dirh law zeihmanh nih in ṭhial kho hna hlah seh. Bawi parian teimak tein nan ṭuannak ahcun i manh lo ngai um zungzal ko u. Bawi parian nan ṭuanmi cu alak a si bal lai lo ti te kha Khrihfabu a biapit tuk caah kha bia te kha a donghnak te ah Dal hlei nga cang sawm nga le cang renak te a tenh tami si tite hi van langhter ka duhmi si. Hi Korin Khrihfabu hi Paul nih zei ruang ah dah hitihin bia a cah ṭhan hna, ca a kuat ṭhan hna kan ti si cun Korin Khrihfabu a umnak hmunhma hi Khrihfabu a dirh tikah a rawk lai ti a phang tuk. A rawk lai ti a phang tuk. i Korin Khrihfabu a dirhnak Khrihfabu a dirhnak khua hi Asia Minor ah a min thang tukmi khua a si. Vawlei pumpi ah American a min than tuk bantuk in Paul chan lio ah Korin khua Eden kan timi pawng hrang hrang vialte hi vawlei cung cholet chorhol vialte an tun an kalnak sipuai an tuahnak nuam te phaisa an kolnak hmunhma si cu cun Paul nih Khrihfabu a rak dirh vemi hi si. Rili pan hi ai tonnak si. Hlan lio ahcun atu bantuk vanlawng khualtlawn zong um lo. Motor in khualtlawn zong um lo. Tilawng lawng tein khualtlawn a rak si. Rili in pakhat le pakhat na pehtlai khual an tlawng i rili pan hi ai tonnak a si caah a biapi tuk mi hmun hma si ti Asia Minor chungah hin kan hmuh khawh mi si. Zei rili dah an tonnak si kan ti si cun Bible tuanbia kan zoh tikah agency le Adriatic Sea timi agency rili le Adriatic rili an i tonnak a lai bak a um mi si. Cucu a nuam tuk mi a si. Vawlei cung sipuai i tuahnak a thatnak bik a si. Khualtlung mileng tamnak bik khua a si ti kha Korin khua an hnulei kong te kan hmuh khawh mi a si. Cu khua cun Khrihfa biaknak lawng si loin biaknak phun tampi um tikah Paul hi a rawk sul lai ti a phang tuk ve. A bik in a poi ngainak ngaingaimi pakhat cu Korin khua ah zei bantuk biaknak dah um kan ti si cun dawtnak Pathian nu timi Goddess of Love timi dawtnak Pathian nu a biami Khrihfabu an um. Cu hna nih cun zeidan tuah kan ti si cun nulepa duh paoh in tlon len khawhnak sual ti khawhnak laisan an ngei minung nupa thongkhat hrawng an chiah hna i cuacun vawlei cung khualtlawng vialte kha an tangka an lak cu tluk cun anuamnak hmun ka si biaknak min campu ko nain cu bantuk in a ummi an si tikah hi ah khrihfabu a va dir ve tik hin a rawk sual lai an vaivuan sual lai ti phan in thazaang peknak hi mithiang paul nih korin khrifabu hi ca kuat mi hna si ti hi van langhter ka duh mi si i cu caah ni na hin tu zan lei ah hin ruah ṭhan awk ka duh ve mi cu kan ram kawlram lairam nan umnak te khrifa cia lawng te kan si ko Khrihfa cia te kan si atu ah ramdang nan phaknak kum kul tlingmi zong nan um lai kum hra kum hleng ngai karlak ah tam deuh cu nan si lai America an phan cangmi cu kum hra chung lawng te si cang lai ti ka ruat ko i Malaysia nan phaknak he cun tampi hong si cang lai kum kul hmanh si cang lai i cu kan umnak kan kalnak te Khrihfa kan si i Khrihfabu lo kan si kho lo tiah Khrihfabu umnak tete kha tawlrel fellowship kan thawk i fellowship do Malaysia cun um si American tu cun Khrihfabu in hong dir dih cang i hi vawlei a min thannak bik mi kip nih an lu an chuahnak sipuazi a thanchonak bik vawlei van ram timi American ram ah kan miphun hawi tampi phak sang i cu cun Khrihfabu kan dir tik hin i vawlei cung a nuam bik mi mi kip lu chuahnak hmun ah Khrihfabu um ve tikah kan ruh awk ka duh ngai ngai mi cu kan kiang kap i kan pawng kam i a cangmi thil vawlei thil nih hin kan khrihfabu zumtu kan sinak khrihfabu kan dirhmi kan cawlcanghnak le kan i hrihruainak zumtu kan sinak hi a dennak hnga lo a hrawhnak hnga lo ding caah tuzing caan ah hin teimak chuah tein Mithiang Paul nih Korin Khrihfabu teimak chuah tein tiah a fial hna bantukin tuzan lei caan zongah GCBC Khrihfabu vialte hna Pathian bian thazaang pek le cah kan duh ve mi hna a si. I hi hi Bible kan rak relmi chungah a tlangpi in biafang pathum a langhtermi um mithiang paul nih biafang pathum a chimmi um i a pakhatnak ah a chimmi cu fek tein dir ti si be steadfast fek tein dir a pakhatnak ah cucu korin khua khrifabu kha an dir hmun kha fian tuk a hmuh tikah a rawhnak hnga lo ding caah na dirnak hmun te ah khan na zumhnak hmun te ah khan na Khrihfabu ah khan fek tein dir ko ti kha a pakhatnak ah a chimmi a si i fek tein dir kan ti tikah hin zeidah si kan ti cun sullam tampi kha va luhter khawh a si i zumhtlak sinak zong kha si ko cun felfai tein felfai tein le zumhnak fek tein nun zong kha fek te diru timi lei kap ni khan a chim duh mi a si a belte ah cu he ai ral ka mi bia ai ral ka mi bia tu cu zeidah si kan ti si cun fek tein diru timi ha ral ka mi cu a ral ka mi bia cu lungfe lo ka si Lungfeh lo, lungrep ngeih lo, lunghmunh lo, lungvaivuanh hna hi fek tein dir timi he hin aa ralkahmi a si. Zumhtlak si lonak, zumhtlak tein nun ti kha a chim duhmi si. Zumhtlak in kan nun lo, kan lung a rep lo, kan lung a feh lo, kan lung a hmunh lo, kan lung a vaivuanh paohpaoh ahcun a fek lomi a fek lomi dirhmun kan phan cang ti hi kan ruah awkah hi Bible hin mithiang Paul nih Korin khua lawng Korin khua a dirhmi Khrihfabu lawng si lo ni na kan i tlaihmi Bible si ve caah hi ka ummi Khrihfabu zong hi mithiang Paul nih a kan theiter duhmi ve mi si ti hi ruat si ti kha sawm kan duh hna Khrih kan zumhnak le a rian kan ṭuannak ah lungfehnak, zumtlak sinak hna hi a herh tukmi si. A min men in rian ṭuan lawng kha a si awk si lo. A min menmen lawng in zumtu kan si awk si lo. Kan zumhmi bawi hau si ti hi fiang tein kan hngalh a hau. Cu kan zumhmi, kan cohlanmi cu lungvai vonnak um lo tein fek tein i tlaih ding cu kan dirhmun ahcun fek tein dir ding hi hi Bible hi Paul nih a chim duh bikmi si ti hi van langhter ka duhmi si Khrih kan zumh tikah Khrihfa kan si tikah tinhmi kan ngeih a herh zumtu kan si tikah tinhmi kan ngeih a herh cu nihin ah hin vawlei ah hin biaknak tampi um biaknak ngei lomi zong an um cu biaknak nih cun tinhmi kan ti lai cu tinhmi ngeih cio a si Khrihfabu kan dirh tik zongah tinhmi kan ngei. Khrihfabu a dir hnawhchan bikmi cu a bu tein zumtu hna funtom i Pathian riamram kauhnak ding ca rianṭuanṭi ka si ko. A bik in kan chim cu mission rianṭuan ka si. Khrihfabu tahnak pe dan hi mission rian a ṭuan ma ṭuan lo ti zong hi tahnak fung hi mission rian ṭuan le ṭuan lo hi tahnak pakhat a si ve. Khrihfabu kan nunnak kan cawlcaan ko rian kan ṭuan ko ti kan langhternak hi mission rian kan ṭuannak le miharsa kan bawmhnak le thlarau tlau tlaihnak rianṭuannak kan ṭuannak hi Khrihfabu kan nunnak pakhat a langhnak si ve ti zong hi van thei u silaw hi Khrihfabu hi a nungmi si ko a cawlcangmi si ve ko ti kan langhternak caah Pathian rian kan ṭuannak ah hin kan zumhnak a fek selaw kan khrihfabu fek selaw kan rian tuan ding zong ah hin thinlung tak tein ibe tak tein tuan ti ko hna si ti zong hi tu zan lei caan ah chim le som kan duhmi hna si i cucaah Georgia Chin Baptist Church i zumtu vialte hna zong nih nina Bawipa Jesuh Khrih cu khamtu le ka Bawipa si tia kan zumh tipil kan ing ika American ram kan pha Khrihfabu kan dir cu Khrihfabu chungah kan um tika hin hi kan umnak le kan zumhnak hmun hin fek tein dir ko hna usih Kan i tinhmi kan phak hlan ah hin zeihmanh nih kan hrawk hlah seh. Tinhmi kan ngei. Tinhmi kan ngeimi kan kal cuahmah lio hin a karlak ah hrawktu tampi um. A kan vaivuan khomi lungvai vuan lakin lungrep ngei lo lakin a kan chiatu ding. Atu American zong ah hin tampi um ko cu. Kan kiang ka kholei pa um ko. Lairam zong um ko. Hika hmu zong um ko. Vawlei cung ah hin kan thillung a vaivuan tertu, kan zumhnak a hrawktu thil tampi chalan a kan tuahtu a kan zuam cawhtu tampi um cu a kan zuam cawhtu vialte chung zong cun kan zumhnak le pathian he kan i pehtlaihnak ah kan hrawk kho hlah selaw fek tein dir ko hna si ti hi tu zan lei caan ah kan sawm hna zumtu pakhat cio nih kan i tinhmi cu kan i tinhmi cu zei le si na hngalh ko ka hngalh ko cu khrifa kan si tikah Nihin kan nunnak ca lawng hi kan i tinhmi si lo cu. Kan thi hnu pin lei zungzal nunnak kan phaknak kiang ke dakaw kan zumhnak nih ai tinhmi si cu. Khrihfa kan sinak nih a tinhmi si. Cu kan phak hlan hin a karlak kan vaivuan a si ahcun cu kan i tinhmi zong cu kan phan kho hnga lo. zungzal nunnak kan ti lengmang mi kan thih hnu i kan va phak te ding khi si kan nun lio ah kan co ding khi si lo cacun nihin na kan nun lio te ah hin cu kan phak khawh nak hnga ding caah cun teimak chuah kan herh teimak chuah tin pathian biak thang that kan hau pathian duh ning ten kan nun hau bible le kan cawn piak ning ten bible um ning ten kan thut dir lo si cun tlau kan fawi te ka chim cang kha hrawktu thil tampi um cu chung cun kan hrial khawh nak hnga ding caah hin teimak chuah tein hmailei ah kan phak hlan lo lungdong lo tein kal ko hna si kan i zuam i kan i tim i thazaang kan chuah si cun kan i tim i hmun ah kan phan ko lai kan kal cuahmah lio hin harnak tampi ne kan den ko lai Harnak um ko lai. Atu zong ah hin vawlei ah harnak tampi tlung ko Khrihfa. Pum kho lo tiang kan um hi oh. Lungdong a fawi te. Atu ah zeruk zer sari si cang lai cu. Tu zer he cun hun khat te pum lo nak cu mas thla ni riat an ni pum rua ka ti ni lai nga kan ni pum ti lo. Kai kha a hnu deuh ka phan i atu zarh sarih hrawng si cang thlakhat la cheupi hong si cang i cu chungah cun biak an phak lo si cang i heka ṭuanvo ngeitu lawng rak rat a si tikah hin in i ummi zumtu zong ni nain vaivuanh a fawi te pathian biak ni pathian thangṭhat ni si ko nain kan um har cu teh ti in leng chuah ai va vai i kadang hmun dang zongah pathian he pehtlaihnak ngeih lo in caan lak a fawi te hi zuam cawhtu pakhat an si ve cu Pathian he kan i pehtlaihnak ah ya kan zuamcawhtu thil hon si tikah nihin ah vawlei ah a tlung cuahmah mi zawtnak COVID-19 a tlungmi ruangah hin Pathian he kan i pehtlaihnak Pathian kan zumhnak a kan pialtertu si lo Pathian he fek chinchin in kan i pehtlaihnak hram a fehnak a hmang ko hna si kan ca chan caan ṭha la ko hna si ti te hi sawm kan duh hna A biapi bikmi cu kan i timhmi cio le Khrihfabu nih timhmi ṭuanvo a kan pekmi cio zawn ah le Pathian kan zumhnak ah fek tein kan dir a si cun fek tein kan dir lawnglawng ah fek tein kan dir khawh lawnglawng ah hin kan i timhmi hmun kan phan kho lai i cu bantukin kar a hlangmi kan si lawnglawng ah hin zumtu taktak kan timi Khrihfa taktak dirhmun ah kan phan kho lai i a ṭhangchomi Khrihfabu a ṭhangchomi zumtu hmailei ah kar a hlangmi Khrihfa dirhmun ah kan phan kho lai cu lo ahcun fek tein kan dir lo sin kan pawng ah hrawktu thil tampi um ti hi hngal bu tein zei bantuk thil kan ton zongah Bawipa nangmah cu kan dawt ko Bawipa nangmah cu ka chungkhar ah ka dawtu si keimah pumpak a ka dawtu na si saram ka thok hika ka phak hmasa te zong ka chim cangka nangmah lawnglawng hi nangmah lawnglawng hi kei ka chungkhar nih cun keimah nih cun kan dawt ko lai timi lungput tein amah zumhnak ah hin fe tein dirti ko hna si teimak chuahti ko hna si ti kha han som hna a pahnihnak ah biafang a lang ṭhan rihmi cu zei dah si kan ti si cun zeihmanh nih in ṭhial kho hna hlah seh ti si khi zeihmanh nih in ṭhial kho hna hlah seh ti hi a pahnihnak ah a chimmi biafang a si tu Bible kan rak relmi ah khan Salm nga sawm nga le pariat chung ṭhiamṭhiam khan si ko i cu ah cun a langhtermi cu zumhnak ah Pathian rianṭuannak ah Khrihfabu pekchanhnak ah hin nan pawngkammi a tlungmi thil nih hin in vaivuanh tang hna hlah seh ti khi a chim duh bikmi a si. Minung ṭhanchonak a dawntu bikmi cu dirhmun i ṭhial lengmang hi si cu. Ṭhanchonak ah a kan dawtu bik hi lungrep ngei lo dirhmun i ṭhial lengmang khi si. Cu lungrep ngei lo mi kip Chimmi zumh cohlan theihlang aw tin cawng an ti kan nu kan pa nih cu theihlang van ha cun an hngal lo men lai kan hmuh lo nak zong sau kan khua sun ka rak theih tawn aw zong cucu mi aw va on kip khi a cawng mi si cucu zei kan ti lai cu amah nih a ngeih mi original kha a ngei lo mi aw kip khi a hrawm cuba cun dirhmun i ṭhial lengmang mi chimmi pau kha a si rua si rua ti i va ruah i va cohlan a fawi te cu dirhmun kan um ni na hin kan mah tein fek tein amha sate ka chim cang kha chungah fek tein dir usi kan zumnak zawn ha ho hman ni kan thial ko la se kan dirhmun i thial lengmang hna usi dirhmun thial lengmang athat nak tu cu a thalomi thira khan chun kal tak thial tak kha tha ve ko na um rian na tuan rian na tuannak ah na pawcawmnak ding cu a ṭhenem lo ding a si a ṭhenem lo ding na hmuh a si cun na ka ṭhial ṭhan cun cu cu i ṭhial cu a hmaan ko a dik ko asinain Khrihfa kan si zumtu kan sinak Pathian kan zumhnak hi cun i ṭhial lengmang awk cu kan si awk si lo hi kan dirhmun hi affect mi si a dik mi si ti kan cohlan i kan zumh cangmi cun ṭhial lengmang mi a vaivuanmi thli nih favai a chuih i khoikpaw an per bantuk i a permi si lo ding kha hi Baibal nih hin a kan cawnpiak duhmi a si. Thil dik thil hmaan cungah cun fek tein dir ko hna u sih. Zeihmanh nih kan ṭhial kho hna la a si. Sinain na caah ṭhalo ding, na pumpak nunnak caah, na chungkhur khar caah, na Khrihfabu caah a ṭhalo ding dirhmun tu cu kal tak i zuam ko. hloh khawh i zuam ko. Cucu fek tein dir timi a changtu ah hin a herh ṭhan rikmi cu zeihmanh na ṭhial khawh lomi kha zawn te kha a biapi tukmi a si ti hi van langhter ka duhmi a si. Jesuh zong nih a chimmi bia cu biatak kha nan hngalh lai i biatak nih an luatter hna lai. Biatak nih luatnak an pek hna lai tiah a ti Johan. thawngtha dal riat cang som thum cang hnia ati i bitak ngal hi dirhmun a hman mi a dik mi a hman ti hi lai hol se deuh rual hol kan man tuk le si bitak ngal hi dirhmun a dik mi si bitak ngal hi dirhmun a dik mi si dirhmun a dik lomi cu fek tein dir lo bitak ngal lo kan ti la cu bitak a simi Pathian Fapa Jesuh Khrih bitak a si ti hngal ko nain hngalh duh lo theih duh lo cohlan duh lo zumh duh lo a kan fialmi rian ṭuan duh lo kha dirhmun a dik lomi lawng te cun si ko Bible nih a kan cawnpiakmi dirhmun a dikmi cu Jesuh Khrih hi luatnak petu a si bitak cu nan hngalh lai i cu bitak nih cun an luatter hna lai tiah a ti tikah bitak kan timi cu hodah si Jesuh Khrih kha si Cun kan luatnak ding ca cun biatak a simi Jesuh Khrih hngalh kha si ko. Cu biatak kan hngalhnak ahcun zeihmanh nih kan ṭhial kho hlah seh. Ti hi Paul nih hi Korin cakuat chungah a ṭial duhmi si. Kan zumhnak ah kan dirhmun a hmaan a herh tuk. Paul nih Korin Khrihfabu sinah a chimmi cu Khrih nan hngalhnak biatak simi Khrih nan hngalhnak dirhmun hin zeihmanh nih in ṭhial kho hna hlah seh ti hi a chim duhmi si. Bitak a simi Jesuh Khrih nan hngalhnak cu nan zumhnak cu nan phuan i manka te nan zumhnak nan fonh cio i Khrihfabu nan dirnak hmun hin bitak a si hi bitak dirhmun hin zeihmanh nih ṭhial kho hna hlah seh ti kha a chim duh bikmi si. Cu ve bantuk in Georgia Chin Baptist Church zong bitak a simi Jesuh Khrih na hngalh na cohlan cu a cohlangmi zumtu pakhat cio cu kan funtom hna Khrihfabu kan dir kan tlawm kan tam kha biapi lo bitak a simi zawn ah khan fik tein dir ko hna sih zeihmanh nih kan ṭhial kho hlah seh kan pawngkam zong nih kan hin hlah seh ti hi kan hmuh kan tonmi zong nih kan tawnghthammi zong nih hin bitak kan hngalhnak hin kan nunnak hrawk hlah seh kan ṭhial hlah seh ti hi langhter ka duhmi a si American ram ah kan miphun hoi tampi nan phan. Kan hngar tuk hna, kan hngar hna. Kan rak ra, na tlawng hna, tlawng kan duh tuk hna, kan tlawng hna. Nan sining kan hmuh tikah a har mi thil tampi um. A har mi thil tampi um. Foi tuk in zeipaoh hi nan lak lai, nan hman dih lai ti hi kan ruah. Asne mam lo. A fo hrim lo. A foi lo mi dirhmun nan um tikah thinlung zong a zaw kho. Zumhnak zong a der kho. Cu dirhmun nan um tikah hin bitak hngalhnak tu fek tein dir ko ti ke sin za duh bik min ha si cu ni cun an fe ter hna lai cu ni cun nan chungkhar nuam ter lai cu ni cun nan khrifa bu a fe ter lai ti hi hmaizar lei cin kum ti alo atu hi doknak le ahram thok zuk sako lai cu te cu ka si her tok cha kan du min ha si nam van tha zai pau nan tong kho ve nan motor zong nan mong kho ve tai tha tai in tha tha lai tlang nan umnak nan chua ke nak hon ma nam han bal lo mi thiri long te hi ka kam hang di cun dollar vawlei cungah sang bikmi tangka a pahnihnak Europe tangka kha va sang lo la mu pawng kha va sang lo pawng um ri a pathumnak kan ti lai cu dollar a hmangmi nan si i hika hin dollar nan hmanmi phaisa American dollar nan hmanmi ahkhin cu phaisa nan tokmi zong khi nan van tha tuk cu ramdang um lomi phaisa ramdang an phaisa cio ah khoika ram an phaisa cio ah pathian kong ai tial lo cu nannih cu Nan i tlaihmi, nan hmanmi, nan hlawhmi, nan mah tein nan ṭuanmi phaisa nan chungkhar a lutmi ah zeidah um kan ti si cun in God we trust. Pathian cu kan i bochannak simi a um zungzal cu fangkhat ca zongah a um dihmi ka si. Cuti cu kei cu kan ha ngam tuk. Mah te nih nan tlaih tikah hin Pathian he nan i pehtlaihnak ah khin khin in hrawk a bai ke ar hrawk kho ding mi hna thil khi a kham lai ti ka ruat ngaingai. Le cucaah cun chim duhmi cu kan tawnghthammi thilri le kan hmuh kan tonmi hna hi Khrihfabu kan dirhnak ah zumtu kan sinak ah hrawktu an si lo ding kha a biapi tuk. A belte ah cu phaisa cu kan i tlaih dola cu kan kan ngei kan hmang ko na tein a tang ka fang khet in kan tong lo tuk le ka thin phang pha khet in kan tong lo tuk le kat lawng tein kan ti ze kat in bank kat in rian kan tuan tikah in kot we trust ti hi kan hmuh lo caan tampi men la da tiak ruat nan fa la na nan chim lo chang hal zong hal lo men la hal chang hal ko lai an thei ve ko lai ka ram mi si cha Cucacun kan tongmi phaisa hmanh hin Pathian bochannak ai tlekmi a tawngmi kan si ti hi philh hlah u law cu ni cun nan lung fehter ko seh nan lung thawnter ko seh atu nan hmanmi nan thilri nan hrukfanh aimi nan mongmi mawtaw Nan tongthammi vialte hi Pathian nan zumhnak le Pathian he nan pehtlaihnak ah ṭhialtu si hna hlah seh. Pathian nan hngalhchinnak, Pathian dawtnak a thuh le ko le san zia, kan tong bal lomi thil kan tongtertu Pathian a si ti kan hngalhchinnak, amah Pathian kan dawt chinchinnak tu ah kan tongthammi thilri hna hi canter hram ko hna u si ti hi sawm kan duhmi hna si. A pathumnak ah a chimmi cu bawi parian ah i manh lo ngai in um zungzal ko ti khi si a donghnak bik ah cun bawi parian ah i manh lo ngai in um zungzal ko ti khi a chim duhmi si minung nunnak ah a har bikmi cu rian ngeih lo hi a si ti si cu rian ngeih lo i um hi a har tuk ti cu Asinain mi tampi cu rian ngeih lo i um hi vei a nuam bik na theimi hna kan um. Lai le cun rian ṭuan lo, rian ngeih lo i um hi kan uar tuk cu. Kan khuapa pakhat cu nihin zeithlet na tuah? Nihin zeithlet tuah ti an hal i zinglei ko me zan lei ka din rian lo um du tuk ruang khan awar tuk ruang khan te khaban tuk minung pol kan se a zai kan ti lai rian tuan lo hi anuam tuk kan thai sinan athang chong mi minung asi ve mi atol chang kho ve mi dam mi chun rian ngai hi nuam bik thai si Nacucun rian tuan hi kan tha thu hlah seh dai thlang hlah usih. Khrihfabu chungah rian tuantu tuanvo pekmi zong amin lawng i tlaih hlah usih. Kan rian hi nuam ten tuan ko usih. Pathian rian zong nuam ten tuan ko usih. Kan pum pawcawmnak zong nuam ten tuan ko hlah usih. Kan tha thu hlah seh. Kan tha thu si cun hika hin bawi pari an ah i manh lo ngai ne ti bantukin manh ngai in kan um i kan tuan huam lo cun wawa kan tum ko lai cu ei ok kan nge lo kan car ko lai cu krifabu zong amin lawng rian tuan tu kan um i kan i bitak lo i kan rian nga kan tuan lo si cun rian tuan ding tampi kan tlot lai cucaah cun pathian rian hin i manh lo nga in um zungzal ko hna si ti zong kha langhter ka duh i anung mi po nih rian in ngei cio kan thih hnu ah rian tuan khawh si ti lo kan nun lio lawng ah tuan khawh si pathian nih kan dawt kan nung kan dam kan um kan kal kho kan ei kan ding kho pathian dawtnak lawng te si vialte hmasabik ah apakhatnak ah pathian rian ah i pumpe ko hna si apan hi nak a tha thu la si kan pum pachom nak zong dai thlang la si i pumpe ko hna si bitak ko hna si ti kha kan som hna bible ca thessalon pan hi nak dal thum chang ra le tin dum kan ti si chun hohmanh riantuan a duh lomi cu ei awk pe hna hlah u ti si ko ei awk pek lo tiang pathian bia cun um cu riantuan thathut a duh lo pumpacawmnak zong riantuan thathut duh lo khrihfabu ca zong ah daithlan a duh lo bible nih an kan cawnpiak mi si thathu lo tein daithlang lo tein tuanti ko hna usih Kolos kan relmi dal thum kul le thum zong ah khan zeitindah a chim kan ti cun zei thil nan tuah paoh ah minung caah si loin bawipa caah ka ṭuan ti lungput ngei in nan lungthin dihlak in ṭuan u bawipa nih nan ṭuan man an pek hna lai kha philh hlan philh hlah u a rian nan ṭuanmi bawi taktak cu Khrih kha pei a si cu tiah a ti bantukin ni ni kan ṭuan cuahmahmi hi Bawipa rian kan ṭuanmi si. A rian kan ṭuan taktakmi cu Pathian a si ti hi hngal zungzal usilaw lungthin dihlak in ṭuan ko hna usih. Thazaang chuah ko hna usih. Bawipa rian kan ṭuanmi hi a kan hmutu um ko, a kan theitu um ko. Khrihfa upa nih, pastor nih Pathian ca ka pekmi, hla ka sakmi, ka pumpekmi hi a ka lawm lem lo, a ka cohleng lem lo, mi nan ka thangṭhat lem lo tiin a ngolmi hna kan um cu. Zumtu chung an te, ka kha sa hrimhrim hlah seh. nangmah tein na ti khawhnak zawn te khan thazang chuah ko i pum ve ko na pastor nih na khrihfa upa nih na nung hoi nih pathian rian na tuannak ana pumpeknak ana thangthat lo zongah an hmutu pathian um ko a kan hmutu pathian um ko mi thangthat lu mi si hlau se pathian ni lawm mi pathian ni cohlan mi thinlung tu kha kan duh deuh awk a si minung nih a kan thangthat tuk le a kan hlawk tuk cun lau bak se chang chu minung ne kan thangthat deu deu chun hi hi chu akaroi phiar chang ti ka thei ko akaroi phiar chang ti ka thei an lom deu si na sining lo pin chim chun dal ring bak chang pathian akan kan sining hu di tu um ko chu cha chun pathian rian cha hin lungtho ten 20 ko hnaw si ti kha som kan du min ha si phung thluk bia zonga bible kan ruk mu than mi chu kut thathu nih paamnak a chuahter sihmanhsehlaw miteima kut nih cun rumnak a chuahpi a ti kan khrihfabu kan thok ve ko cang i hi kan khrihfabu hi a zor nak hnga lo ding ca kan kut tha thu hlah seh kan kut tha thu hlah seh tuan ko si i khrihfabu ca rian tuan kan timi hi thazang chuah lempi ka si lo cu Pathian nih kan pek cia mi in kan kut samh khi si ko. Kan kut nih a tuan a chuah duh lo a kal ve a ve pek hnga ding a pek duh lo. A tuan lo a si Khrihfabu a nung kho lo. Kan kut hi a zang oi ter hlau si. Tuan ok um mi tuan o si. Thopek nak zong slai kan kut hi Pathian biak nak thangthat nak Bible ca kau nak a tampi a hmang kho mi si. Khrihfabu rian tuan nak a cu lei ka cun kan kut hi zang ol tuk in chia hlau si. Tha thawn ter si. Khrihfabu caah Pathian ramkomhnak caah ṭhawnter ko si ti hi sawm kan duhmi hna a si. I cucaah cun tuzing ah tuzan lei ah a biapi bik in sawm kan duhmi hna cu Khrihfabu ah hin kan um zumtu pakhat cio kan si. Pumpak Pathian he kan i pehtlaihnak kan zumhnak fek se fek tein dir usih. Zeihmanh nih kan ṭhial kho hlah seh. Cun Pathian rian kan ṭuannak zongah i bitak usih, i pumpe usih, kan thathu hlah usih. Cu dirhmun tein kar kan hlan cun a ṭhangchomi

van chim ka duh cu he pehtlai Jesuh chimmi zong kan van chim chih lai i mah nih chimmi cu zei si kan ti si cun American ram nih zeidah a ka tuah piak lai ti nak in American ram ca zeidah ka tuah lai ti hi kan lungput si deuh sa ti kha bia cah mi hna si American ca tein hitihin tu jing ah khan ka van rel than i zeitin dah tial kan ti sun ask not what your country Can do for you tiah a ti. A tang ah chapmi cu Ask what you can do for your country. American ram nih zeidah a ka tuah piak lai ti kha i bawh hlah u, hal hlah u. American ram ca tu hin zeidah ka tuah lai, zeidah ka tuan lai ti hi i pe deuh ko hna u si. Cu lei kap tu cun kar hlang dau ko si ti kha. A mipi kha sawm hna, a cah hna. Cu ram cun nan um cu. Culong silo cu he api tlai Jesuh Khrih nih a chimmi bia hin a tlinter tin ka hmuh. Jesuh Khrih nih chimmi cu mah ka thong tha dal hra cang somni cang ah zeitin dah langhter kan ti si cun mirang ca cun tawi te in si not to be sub but to sub ti si Jesuh Khrih nih vawlei a rat chan kha chim a chim tikah vawlei cung a ka rat hnawh chan cu midang nih rian ṭuan piakmi si awk a ka ra lo ti midang nih rian ṭuan piakmi si awk ka ra lo midang rian ṭuan piak awk tu ah hin keimah hi ka ra e tiah a ti cucu kan zumhnak a biapi ngaingaimi si Khrihfabu kan dirnak a biapi ngaingaimi si caah ni na hin Georgia Chin Baptist Church ummi zumtu pakhat cio hi Khrihfabu kan um tikah Khrihfabu kan dir tikah hi khrifabu nih hin zeidah a ka bek lai zeidah a ka bawmh lai ka pastor nih ka khrifa upa nih riantuantu nih zeidah a ka tuan piak lai ti i ruahchannak nakin khrifabu caah pathian caah zeidah ka si khawh tawk kai pek lai ka tuan lai ti lu hi kan lungput si deuh ve si lo ti kha ca kan duh mi hna si cu lungput te cun thazaang na chuah i na tha thut lo i na kut na sam i teimak na chuah i na dirhmun a feh ko si cun nangmah pumpak zong na hlawhtling lai i na umnak Khrihfabu zong na hlawhtling lai a dam lai i Khrihfabu nih a ṭuan hnga ding hi tampi a ṭuan khawh lai cu lungput he cun hmailei Khrihfabu GCBC Khrihfabu kar nan hlannak ah karhlang ti ding in Pathian bia in tuzan lei caan ah thazaang pek le sawm kan duhmi hna si Bawipa na thluachuahnak in pek piak ko seh Lawmhnak biatawi ka van chim ta ve lai. Tampi lawmhnak kan nei. Tuzing Bawipa Tlang Thiang ah a rak chuak khomi fanu fapa nan cungah lunglawmhnak tampi kan nei i online i inn tein a rak i pum khomi nan dihlak cungah lunglawmhnak chim cawk lo kan nei ti kha pakhatnak van chiam ta ka duhmi a si. Kan Khrihfabu kan i ngai ngai hna. Atu he kan i tawn lonak a sau. Nam muihmai phu hi kan duh tuk cang. Bawipa nih zeitik dah innka kan on piak lai ti hi aho hmanh nih kan thei kho lo nain uktu lei nawlngeitu lei nih cun i pum khawhnak tete caan zong an on pah caah hin kan Khrihfabu zong a rauh hlan ah zapi ten Bawipa tlang thiang i tawn in Pathian thangthatnak caan kan nei col kho te la timi kan ruah chan cucu arau hlan ah si kho ding ah kan pa la zong nan ban zuam cuama lio si tampi lomnak kan nei tu jing caan ah hlei che in lunglomnak kan nei mi Reverend Dr. Thang Thiau zong hi hmun ah Bawipa a khual tlawnnak a Bawipa ne lam a hruai i GCBC Khrihfabu ah amah le ti khawh tawk te Pathian nih rian a fial a biathiang aupi dingah a khualtlawnnak ah GCBC Khrihfabu dawtnak thinlung he tuzing ah hika hmun zongah biathiang a kan hrawm ṭhan tikah hin keimah pumpak hrimhrim a cungah lunglawmhnak tampi ka nei tu zan lei zong ah tu chun a thongtha rak ngaimi awla rak ngaimi zong nan i lawm tuk cio la timi ruahnak nei a hlei chen tu chun voi thum a chim a chimmi laka tu chun a chimmi cu ka duh kho taktak thazang ka la kho taktak nan rak la cio la ti ka ruah a chim i chungah keimah longte lam ah vun ka tong tu hi mi thiang pawl he alak sa sawmi lam a si keimah rumro lam ah ka tong ti hi ka ruat fek tein dir a herhnak le mithiang pawl nih a hmuhmi mansung suingun chawva nakin a sung deuhmi lungvar te a hmuhmi kha korin khua khrifa bua dirmi a rawk lai ti a phannak kong kha tu chun ah kan theiter tikah heng ya khrifabu chat siar me tluk hruai tu atha thut ning khrifabu rok lai mi thiang paul ni aven tuk mi kan hei ven kho lo ning fek tein diar khrifabu a het ning zei man ni thial kho lo ding a het ning keimah long hla ma si ka ti liawa GCBC khrifa upa zong kan zalpi kan rak sipa ve rua thial a foi tuk mi fek tein dir ti zong a tlu colh mi keimah banthok kan rak tam ngai cu chan tu tan a tu chun thong tha chimi hi kan ma cha hrim hrim a le chen chu long hla isi upa cha long hla member kan cha zong ah tu chun a chimi a that kho nang hi chu a ngai lo mi cha khan tampi keimah hmai zat lei a um ti lo te ka kan chapiak te na lai a tha kho tuk ar ngai tu ni chen nan thai i Tuchun ah hi thawngtha kan theihmi hi na inn chungkhar ka inn chungkhar zong a rak herh takmi si caah a cungah lunglawmhnak tampi kan nei. Kan Khrihfabu sernak dawtnak he Pathian a chungah Thiang Thlarau a tin a caumi dawtnak le siaherhnak te he kan hrawmmi cungah ka rel lawng. Hi ka zu a um chung zong a bawipa nih lam hruai se a khual tlawnnak ah umpi se kilkoi se a lam tluang selaw US in Kawlram a chungkhat le a fal a sinawt dam te pha khawhnak ning tiang ah Khrihfabu zong nih thlacam bawm peng rih hna usih Zawtfa tlangrai lakah a um lio a si caah dam la lawm te khi bawm te in khuala ram a tlunnak tiang zong kha kan thlacamnak cio si se ti kha a cungah lunglawmnak biachim par in cucu ka van chim ta duh mi si tampi lawmhnak ka nei Khrihfabu nan cungah lunglawmhnak tampi ka nei tuchun ni tiangah hika hmun ah kan i pumhnak zarh zeimazat kan kalnak chungah biakinn thiang nan phan lo nain nan chawva biakinn nan phakter peng nan cungah lunglawmhnak tampi kan nei kan i pum khawh lionak hmanh in kan i pum khawh lo lio ah fek taktak in tu caan lei thawngtha kan theih man zeihmanh i ṭhial khawh lo ding na hmumi na chawva zong kha biakinn ah pathian sinah pehtlaihnak na rak tuah peng caah kan i lawm nan cungah lunglawmhnak chim lo kan um kho lo zarfatin te biakinn thiang chungah nan cheuhra cheu kan nan pekmi nan thawhlawm bial ding ca nan pekmi tu tiangah a karh chin lamang ko nan cungah lunglawmnak tampi kan nei ti kha an chim ta ka duhmi a si a hle cen Khrihfa upa nan cung zongah kan lunglawmnak tampi kan nei i zarfatin te e nan mal nan rian cio te ah kam lo te in teimak thluk te in i din lo te nan rian nan tuan cuama caah Teimak thachuah timi tuchun thawngtha he pehtlai thazaang nan tuanmi kan hmuh tikah kan i lawm hi hnu pin lei ah kan i pumh khawh hlan lo chung na mal nan rian cio teima kan chuah piak rih u timi kha hika hmun ah van chim ta rih kan duhmi a si. Cun thawngthanhnak lei kan van kal pah lai i atu hi zawtfah ṭhalo ngai a si ko thawngpang kan thei lio sihmanhsehlaw GCBC Khrihfabu Pathian a kut ah kan him a kan hum i a zaw fakmi kan um hraw lo thinphang ngaiin ahohmanh kan um lo bawipa nih a kan umpi pathian hi upatnak pe peng ko hna sih thangṭhat peng ko hna sih a hlece in atu tiang ah thawngpang hohmanh kan kan i dam kan dam dih ti thawng kan i theih ca kan i lawm i thong thong pa belte kan hnulei te tlawmpal a zaw atu a dam ngai cang nizan ti ni zong kan i chawn ani zong kha cumpi tlang rai deuh si atu tlang rai sasawh deuh si caah mah zong a dam cawlh cang lai hihi nizan tini zong kan i chon tikah a dam ngai cang kan i lawm a hohmanh kha bantuk cu pitlang rai kan nei dih tu lio ahcun bawipa nih rauh hlan damnak tlamtling kan pek lai timi zong kha van chim kan duhmi si Cu he pehtlai in tutan hi kan pale pawl kha zeitik na kan i pum khawh la cumpi tlang rai zong tam zawtfa zong a um pah lengmang ko bua zarhtani kha hika hin biakinn ah chun hnu thlani kua na za hlei hnih ah isi upa vialte biakinn ah meitring kan nei hna la hmai zarh zarhtani A ruang biakinn kong ah a herhmi ṭukṭak ceihkhan ding a tampi i kan pumhnak zong zeitin ah kan awt kho la maw ti men tete kha kan pale le ceihkhannak an neih te lai khi hnu ah zapi sinah thawngthannak kan neih te lai. Cun thawngthang a herh ngaimi pakhat Khrihfabu mail zongah thawngthanhnak kan rak tuah ṭhan te lai. Kan biakinn leibapi chamnak dingah kan hnulei ah Khrihfabu he chatiah inn kip ah kan i luh hnawh hna i nan ngaihchia nan chawva nan kan chuahpiak i biakinn leiba kan pek dih hna. I kan lim i kan i lawm ngaite nan cungah nan thazaang nan rak chuahmi e tu zingah hika mon a thongthan kan duhmi cu nam phaisa ka nam hman chom ding te kha kan i lak piak dih hna i khrifabu biakinn caah leiba chamnak kan hman dih i a herh tukmi a zapi te ta chuannak ah thong hran ha kan chuah piak min um thong nga hna nan um nan chuah ning kha ai lo cio lo asinain harsa dohmi hman choma duhmi kan kan har deuh ko timi nan um sia cha thong khara kan than u law kan pale nih khuang khan ṭhan lai i atu hi pek ṭhan tlawm tete a harsa deuhmi nan zapi tu cu direct ne pe kho hna la lo i a harsa deuhmi nan um si ahcun a cuti cu cuti kan sining si ko tiah thong rak kan thanh u law hika hmun ah khaban khalei ah ṭuanvo kan lak piaktu pu Stephen Than cio sinah kha bantuk report khan an rak pek te lai i kha upate nih a rem cang an ti ning tein khua kan rak khan te lai timi kha hika hmun ah thawngthanh kan i duh hna cun a donghnak bik ah van chim kan duhmi uh, hi zong he kampal le zartani khuan khan tikah biafunnak an tuah te lai kan biakinn leiba zong kan cham khawh dih cang kan hnulei puai tuah ding hi kam nuam taktak in puai kan tuah la kan ti i e kha zong kha tu tlangrai cu zawt fa ruangah kan piat i atu cu ahong thiang pa cang i kan pa lan an chaih lai i zeitik dan tuah te la kha kha thong ne than than te hna lai khrifabu kan i ngai tuk cang na nam mui mu lai hi kan duh tuk atu hi ina kan er na kha sau tuk cang i Mi cheukhat pawl labang cu nan paw zong a phek dih maw si lai cu silo la nan zu nan fom dak a ṭha te lai dar ta nu te pawl phun cung nu angun nu boi hniam nu te na pawl cu hmuh lai zong kan ṭih pah hna nan paw zong a phek dih kho men tu inn nan um tuk nak ah nan pong san lo ai rok ni kho men kan i hmuh hna tikah cu mi cheu kha chan nan rok ngai te lai mi cheu kha chan nan i dawh taktak te lai a ruang ca ṭap long a rian mi zong tampi kan um le a thla bak a thlen hi hrawng kan van i ton tikah cun kau hmun ah nuam taktak in pathian kan thangṭhat lai puai zong kan tuah lai cucu puai zong cu zartani kan pa lai nih an cai ṭhan lai i Khrihfabu kan i ngai tuk hna pakhat le pa kan i hmuh lonak sau tuk cang kan i hmuh ni ah pum zong kan tuah pah lai puai zong kan tuah pah lai nuam taktak in longlong hmai panh taktak in hi biakinn ah kan i tong te hna la timi ka donghnak van chim ka duhmi si tampi lawm nak nai Kan zapi thla kan cam hna lai. Kan biak kan pathian kan i lawm ko tuzing na thawh than na ceu dawh zong dunglawm than ngom te na kan hman pi i hi Khrihfabu a si se kan Laimi chungah thawngvang chia kan theih lo ca kan i lawm tuk. ka pa ka pathian nung sihmanhsehlaw mokpa pathian nung hi thawngvang he dih lai thawngvang chia nan kan thei ṭhan lai ka pa ka pathian nung tuchun i harnak kan tonmi he dih lai harnak nih mok thian nung kan tlunh ṭhan lai vulei cung a si bantuk mokpa pathian nung thlichia tilet laka tlong leng dingmi kan si zeitik caan hmanh nangmah philh lo le nangmah he umṭi na duhmi a si hi kan philh lo i kan nunnak kan taksa thlarau na kan khamhnak hi Ka pa ka Pathian nung a hnangampi i a nunpimi Khrihfabu kan sinak a thar kan lungthianang nih thlarau thianghlim kan cawnpiak ko ti zangfal thla ka cam. Ka pa ka Pathian nung Israel mi hna na hruai hna te kanan ram an phanh hlan chung cu mokpa Pathian nung har satnak phun sikip an tong i ka pa ka Pathian nung cutin cun mokthia caan ah mokpa Pathian ti halol ṭam tong tampian in ko ka biak ka Pathian nung siman selo adong tiang taktak nangmah in umpi nak hna kha lang ṭhan bantuk in tu jing caan zongah Aw, tuchun caan ah Mawnghthian hi Khrihfabu zong hi Mawnghthian caan karlak hi biak an thiang kan banchawk i kan i lawmh saling ah le ka biak ka Pathian nung kan thlan ti riput man Mawnghthian nung a re hla na hi bantuk Mawnghthian kharnak a phan tiang ngaihchiatnak tampi um ka biak ka Pathian nung hi kan ton mi thilri hna in nang man sun loi je langtar hram ko se o ka biak ka Pathian nung hi kan biak kan on kho than tik le nang ma kan thang that nak mun khatte kan on kho than tik ah cun ka biak ka Pathian nung sun loi je le hi mokpa thian kan biak ni mokpa thian nung mung thin lung thazang thlarau kan damnak hmunhma kan mannak zia alang ter tua chang hram ko siti sang fal thla ka cham ka pa ka pa thian nung chan kar laka mok thian nung hi khri fa pun zo fai ram nak sung kan tlai pek than ri lo dam nak sar nak thon na he kan um pi than ri lo mok pap thian nung lom thun lom ten khri fa bua ton than mi kan sinan ko thiang kan san ka pa ka pa thian chlong slow tu sun ni tiang mok pa thian nung hi khri fa bu chunga o ka biak thut ei lo ding lo na kan chia lo lok song van san na kan chia lo ka biak ka pathian nung rian tuan tu hna zong mo pathian nung darwan se se o ka biak ka pathian nung chap pastor zong sina se tu chun ni tiang lung sau te mo pathian hi krifa bu an zau khen na chong kan i lom a chunga rian tuan tu nu pa mo pathian nung krifa bu upa hna le minau sandal school building mission mo pathian nung tin chun phun zakip rian tuan tu hna nun phun zatlang hna tiang mo pathian nung hi krifa bu rian kan tuan hna ka pa ka pathian na lo chung rian a tuan mi hna lungsau thiam fual ten kan tuan i tu chun nia chan kan lak he ban tu mo bo thian nung rian tuan kho lo kan um mi ni hin na rian a sun loi je lan ter se lo mo thian na rian mo bo thian nung minung ni kan i thim mi se nang man kan thim mi si je mo thian kan mu na tu chang hram ko se jang fal thla ka cham ka pa ka pathian tu jing chan na thong tha kan thai ban tuk o ka biok than hi krifa bu mo thian ke ma tal lo jong hi krifa bu tlu lai lo sihmanhsehlaw maw pathian nung lam ai thluachuah na kan pek duh ruangah maw pathian hi khrihfabu rian ṭuantu ding hrangah maw na kan thiam ti hngal ka pa ka pathian nung pakhat cio kan nunnak maw pathian nangmah nih teimak tein hi khrihfabu rian ṭuannak ding caah timh cia re din kan khawhnak ding caah nangmah nih kan nunnak kan thuam ṭhan ṭi ko tiang fa thla ka cham ka pa ka pathian nung ting lo tlak lo ngai bu pin na hmai ka thla kan cham mi fel lo mi ding lo pa maw thing ka thlamnak o ka ngai piak nang ni tlam ting tertu ding kan som Khamtu ka Bawipa Jesuh chan lunglawm te thla kan cam kan bia kan Pathian nung. Amen.

Sertu kan Pa kan Pathian na dawtnak Fapa Jesuh Khrih velngeih zaangfahnak le Thiang Thlarau umpi lamhruainak vialte cu Tuzan lei caan ah Georgia Chin Baptist Church biakinn thiang chungah a rak phan i Bawipa thangṭhatmi pumpak pakhat cio cungah siseh hika hmun a ra kho lomi inn in Pathian biaknak thangṭhatnak hmangmi zumtu pakhat cio nan cungah atu in zungzal tiang